Nenyaya yababa Ashy namai Ashy e, nyaya yanetsa e, apo tiri kunyatsoda kuedza kunzwisisa kuti aita problem ndiani ndibaba Ashy here kana kuti ndamai Ashy e, kuna vanoteera chirongwa chino you remember patakataura nababa Ashy e, vachiexplaina e, kuti pane imwe nguva yavakazombosiyana namai ashi vamai ashi vaenda unotsvogara nemumwe murume ivowo vachibva vazotorawo umwe mukadzi wavakagara naye asi vagara nemukadzi iyeye vakazoramba vachikomunicata namai ashi vachibva vafurirana e, amai ashi vakanzi wechitiza murume waunaye ikoko inditizewo mukadzi wandinaye ndokudzokererana kwavakaita zvekare nhasi unoyu ndina tingati mudzimai akatizwa nababa waashi vachigara vese um, ndoti chi mainini vaashi kana kuti amaiguru vaashi o mainini vaashi hmm. allright munofara here amai ndinofara mwadi ha ndiririt angu ha serious wakatizwa nemurume ah, ini zvakaitika pasina kana chakamboipa tichitogara tese muchitowirirana tatatori negore muri mese hama dzake dzese dzichitondiziva dzichiuya kumba dzvanzi dzake orit ngatiite so makasangana kupi nababa ashe zvakaitika kusangana kwedu it was 2013 okay. tasangana pasocial media facebook oh, oh, oh, vandoendawo pafacebook e hey.

mm. tikatofirwawo nemurume orit murume akafa nei akaita accident takatoita accident tese murume wangu akafira pasport ah, neurombo eh. yeah. Eh. so it was 2010 mm. aita murume wangu accident ndokugara 2013 end 2013 ndopanda ngoitawo that friend babasha eh. so from there what did you like about him okay it's obvious chandakafarira paariunopedzisira wazongoita zvimwe zvinhu zvauri kufarira paari yes munoziva zvinoitika mulife semunhu indakarwadziswa sterik ndakambogara muchipatara after accident sa ndagara muchipatara ah, unomborarama uri mudhinawo zviya zvaumboti haana zvemurume achada chiti mm, mm. saka we met pa, pa social media mm. ndokubva tachingotaura chandakafarira kunyanyisa mm. akanatsotaura kuti first inini ndakamboroora mm. mukadzi ndinemwana mhm. mm. ndakafarira openness zvikanzi ndakamboroora ndine mwana anonzi ashi atokura mukomana ndobva ndasiyana nemukadzi mm. ndamubata nechikomba mm. second ah, mama vakataura mm. izvozvo ndakaroora umwe mukadzi anonzi mai baironi carlos vakataurika ivavo same problem futi vakabatwawo nechikomba ndo matauriro aingozviita ndobva vasiyana futi so mukusiyana kwavo vanoti vakazosanganawo neuyu hameno kune imwe group point yekwavo kumusha kwavo kwaana muriwo mhm. saka handizvo vangu kuti vakasangana nenzira dzipi ah, ndobva hanzi takabva tatorana ndobva tatanga kugara tese kupi vatotizisana ipapo zvekungoenda zviya zvisina kuti vadii vadii mm. mhm. sa mukudaro munhu anenge achitaura apa o aikuudza aindiudza aitonareta okay. story yake mm. saka kanzi inini hangu im a poor man mm. i come from a poor family andikunyepera ndini only boy kupi mufamily mm. mm. and which is true ndini mukomana chete tinoti ambura saka ndiri todo kudii kuti ndisetlewo nditewo something manje mukadzi wandinaye mm. anoti tikatenga property time amuri kusangana anga achina maasha apa anga aenda paendiitaurira izvo 2013 anga ambotisa mm. zvikanzi anoti tikatenga property mm. ndinosangana nenyaya dzemaboyfriends otiza otengesa chii profa ningi property nekuti uyu ndi anoshanda hake ndigati mm. saka ari gati kudaro nguva yanenge ari kubasa uyo ane achiunza zvikomba kupi pamba kumba achibuda achienda kupi saka uda semurume aitiwo kuda zvimwe zvinganaka zvingachinja akatiraya kumbodii kudii kuita zvese zvipi mm. saka enda yatombovakanselawo through machats ndichingoti ah but hamusi kuona kuti mamhanya here mm. ana tete here mumboenda kwana tete mugadzirisanomuchingokanzela ehe mm. ishamwari ishamwari okay ren makazodanana at which stage 2014 okay. but aita gore rese tiri mafriends mm. mm. then ndopamazodanana By 2014 vanhu vakazoti adzoka mukadzi uya chichiendati hatimaona ah, handaikuudza garisanai chichi mm. zvikanzi a ah, panotora neimwe problem futi yaitika mabata mm. futi nei neimwe message saka ah, takonana vaitika vakonana uda vanosvikawo pakutsamwa vomurova wobva aenda mm. kuenda kwaanoita vanopunza zvinhu nekutengesa zvinhu anopunza iwo mai asha eh. saka ndokubva vaenda mai asha vaya zvanza aenda ndichida hangu kuti ndikati a ah, ini kwete asi ka takaramba tichingopusha chidero up to just in short up to 2018 gore rapera mm. varamba vachingoita maon off on off awo ndobva ndatovati ah imi amutye zvirwere saka zvakaitika ende atovasendera ngati ah torwai mbotorwai ropa kana muchida rine zvangu zveshuwa vakatorwa ropa Mm. vakawanikwa vari chii negative tikati ah fine Ah, mai vacho vatove involved nanasisi vacho Vanhu vese. so vasikanzi uya kumusha kwamurei saka vaokuda vaizivawo kumusha kwavo kuti kwakamira sei vazondiona tiri vanhu vavachingochata kapa mm. hatisati taona naface to face indiri kuonawo ndikati ei mana saka social media inonyepa nde munhu wacho saka zvandakangoita ndikati a ah, mwari vane chikonzero orit makaone ah, ndangoti munoona zvakangoita ukuhwa wakangoita kuita eh. sekuti havatombozivi here kana kuti ehe saka ndikati mwari saka mwari mune shuwa chichi saka ndakangozvitongesa ndikati a munhu arambirwe kana kuti haana chinhu kana kuti mm. since aindiudza kuti ina handina chi agara akataura ah, handina chandinacho mm. kana mwari vachitiita kuti tisimuke kubva ipapo tichasimuka mm. ndiye mwoyo iwoyo wekuti tichasimuka iyi ndeye mwana wangu musikana mm. saka vaitozivana nemwana wangu musikana vachitochata vachitotaura naye achitodida vachitofona namama achitotaura sa ndauya inini kuglenview three kwa vaitombogara nemukadzi ndakaona mune hembe vachirara pamatris vachiti bhesi akatengesa chichii zvinhu zvimwe zvese makicheni ini tifiriji akatengesa mm. ndikati anodontiwari ah, tinoshanda toita sei totega zvinhu ndikati zvete chero dai ndaona mune zvese zvamamu nazvo zvemumba ini ndisingadi kushandisa zvinhu zvemumukadzi mm. ndongofilawo kuti kana ndiri iniwo ndonzwa sei mm. zvinhu zvangu zvishandiswa neumwe mm. saa zvakaitika takatraya kumbodii amai acho achiti chokwadi eh, taigara takafonera mama wacho vamwene everyday vakati eh, zvinhu ngaapiwe zve saka enda katenga ndandine kamariwo kangu kandari nako mm. ndandotenga midziyo yangu mm. ndangotenga twetembarare totichifana mboiva muwane pekutangira ndobva ndatenga bhesi tachimboyuza chinhu chandanichiti ndanichiuza iyi mm. matres ndatenga bhesi ndatenga pushing tray boza vachitobikirawo pasi vandadi ndikamboyuza stove yavo saka inati yechitove yangu yairiko Vane four plate iri kungati ah, I can't carry four plate njuya mm. nairi kandotora two plate. Ndatora two plate ndaiya nemaradio nematv ndaiya nezvinhu chichi ndaisa pai. Mm. Mumba ndikati ano ah, totangira ipapa tichingodii. Ara totenga mudziyo yedu zvii zvei zvinhu tatotenga. Mm. Ava vakucommunicate manje nokuti vakatondiratidza nhamba vakati a ah, idzi nhamba dzake saka vane mumwe munhu wavanga vachiti ani kuti ane kubhawa kwavakambonoshanda vane munhu aishandawo ipapo pabhawa saka vakaita zvekunge vaidanana ani ndakadanana nemunhu ndichida kuti andiudze zviri kuita chi uyu mai ashi saka everyday vaudza nhasi vane chikomba nhasi vazodai Hey. nhasi vabatwa Bhawa nechimwe iko. chikomba chimwe chikomba chazouya chikavadira mvura magumbezi vawanikwa vakarara vazodai vazodai what is the reason hamuna mwana hmm. mese hmm. apa muruda kuti muita sei kana maita faindaai nzaa ndorwadziwa kana izvozvi zvinhu zvangu ndorwadziwa kuti iwo uri kuti timudzorere zvinhu ndii ndakatenga imari yangu ndikati aa ah, iye aishando wachikuwachirai mm. chikubikirai mm. ndobasa raitoita ritori basa mm. asi kwavangoita sevanzisingazi kuti mukati munhu anechi ane zvaanofunga akubva ah, ipapo zvaisaita kuti paite kana three days pasina asina isa please co akaisa please co saka inda yapesera ndoti ah, ah, maplease co ayariga ndimupfonere mm. bcause pane day raakafona it was late foni yakato ring it was around cof ndobva ndatora foni ndikati haina ah, respect zvamukuonea mom ndikati ah, ndakatoona yakatonunurwa mm, ndobva ndapa ndikati a ndi mudzimai wenyu waive mudzimai wenyu mm. ati asi munhu ane zvinhu zvake zviri kuno pamwe pane zvadapane zvaada kati ah but emergency ya twelve tinzwa tinda ndiri pasaidi mm, havana kuramba kudaira votaura zvikanzi unani zvikanzi ndiri ndege zvikanzi ndiri kunzwa munhu ari kufema zvemunhu ari kungowanza zvevanhu ka kutaura kwevanhu vanodanana mm. ndiri kunzwa pane munhu ari kufema anzi handiri ndege saka iniwo semunhu ndakatanga kufira kuti ah, munhu yanoti ega aneni saka vanhu havati nechi chibhodira vanhu havachiri kudanana saka mm. inobva ndaita sei handina kutaura ndati angataura tingaita mese Ndakaregedza ndinyarire but moyo mangu ndari kuzvikipa. Saka the following day akazofona futi. Saka afona kanzi akuda kuti jairira mufonere aisa please mufonere. Hanzi akuda kuti jairira. Mm. Mm. Ndobva ndafona ndikati ah, basi vanokudzai tovane mumwe mukadzi here. zvikanzi a ah, ndiri kuzviziva mune ndikuda kutomuudza kuti ndaane mumwe murume saka mugarewo muimbe ini zvakanaka iniwo andisiyewo mumuudze nokuti anogara achindinetsa andisiyewo asandivhiringidzewo imba yangu yanayo nei ndikati ah sori hana uziva kuti vari kuvhiringidzira chii imba yako yawatanga ndikati ko zvinhu zvenyu mozotora rini zvikanzi a ah, zvinhu ndichauya kuzotora anambotukana naye kana kudii zvokuti tachitozivana akatouya kumba kwandaigara mm. so ndobva kaita se indikati a ah, nava ko imi zvinhu sei muri ngotsikatsika muna nokuti iye aiti paanoitira plisco ndiri kuda zvinhu zvangu da mapoto angu stovi yangu chichi ndikati ko imi madii kumupa Mm. Ndakazvitenga ndikati aiwa izvo that point is out ndakakuudzai kuti zvinhu ndezvake zvekuti makazvitenga imi hati makamuda asingashandi eh, asingashandi eh, ndazaishanda pana kuwachira yachita eh. zvese saka kubva ipapo tamudzorera zvinhu zviya vanhu vaya varamba vachingoitirana izvozvo zveku saka zvakazoitika zvinoita mwari Ini pana sekuru wangu vakarwara varwara ndobva ndaenda nokuti ndaingoti hendeka kumusha mm. vaingoti ati ah, chaenda mirai kumba hakuna kuvakwa hakuna kudai dai so mm. ngotsika tsika kuti a ah, ndainda kuona mama venyu ko ndikarwara muneni ko chichi imi kumba kwedu amusikana a ah, tichadai mari tichadai kati a saka iniwo necheumwe sometimes ati a chiri kuri kuda murume ka hmm. ndikuda murume ka Ah, but apa ndazvinyanya handiri kufirei pana mwoyo ndichitaura ndega ndaisada hangu kuudza munhu kuti aizoona so ndamuudza kuti kuti murombo Mm. so ndaiavoida hama dzikauya ndinomira miro Mokava. ndobikabika ndo ndichikava handitomboti hapana chakati chopasina kana kuti ivo vangataura kuti vane dhera vakadya nevegetable vanganyepi ndaizama kuvaitira zvese vakabuda basa vakadii vakasungwa kumwe ndikaenda kukoti mm. vatosungwa vanzi three months vasungirwa amene kumoriswa vaimboenda vachimira ta zvekuchinja mari vachididi ndobva vasungwa mm. saka ndikanobhadhara wanzi three hundred ngavabhadharira mari ndobva vabuda mm. saka ini ndakafunga kuti manje vakabuda basa mai vacho vaparipo pawakatotaura ndiye mwana wavo mukomana mm. but hazvina zva zvakabetsera achibva ikoko vachisvika uku vachinzi kumhozi vakugadhi havadii nokuti vakarofa two days saka havadii history yokuti wambosungwa wambodi zviri eh, connection yokusungwa havadi zvinhu zvisiri straightforward eh, eh. pavatomiswa basa saka zvisinei handinambozviraidza kuti vamiswa basa maishanda here chikava ena im a business woman mm. ina i used work ndaimboshanda muhurumende ah, ah, saka ndobva ndaita sei ndikati ah no don't worry basa rinowanikwa richipera mm. mm. kuwana rimwe futi mm. saka ah ndotovasimbisa paya ati eh, no mwana achiti ivo ndaitoona vaita kakunyara kaivavoti ndikati feel free mumba mamusingashaikwe mafruits kana kuti ndaiti idyai semadyira mamuchingoiti kwete kuti hamuchaenda kubasa hmm. feel free kamuchida enda kupi munongoita zvamagara muchida kuita hmm. ini handizi kuti kuti ipapa pavari chii ndo pavaita mukana wekuti vangona kuti ndonguva yamboita zvekuti korera korera ko ini shuwa ndasinganoi mvura paaizvitubaiwota kati aina mvura yekunwa ipati pandidi mm. ndotenga five liters yangu mm. yekunwa mm. saka ivo vaibva vatoita zvekurequesta ndivo ndinokutengerai mvura mhanyabvira mukana wekunoonana nani namai ashi unoonana kuya ndaisazvizivangu asi zvakazotaurika manje auti ah, nguva iyo yeenda ikuti ndinotenga iyendeto eh, wataura kumba vanouya vanotosvika izvezvi izvozvi kumba kwamunogara chero vakati hanoo chakati kani nacho ndinovati munotoaimboanimi saka musi kudada nei no inanagiraji navo yekuti zvandinoda kuti try kuda kuvaratidza kuda kuvaratidza kuti ivo vaifunga vandigona handiti unoona ukavada chaka uchiti wari inini i want that moment eh, ndinzwa kuti imi makafila sei pavakangorongedza mbatya dzavo vakarova pasi mamuri kupi pamakapinda mumba muchiona zvinhu zvake zvese amusisina makafungei makaita sei fani yakaitika eh. maweeks anga apera aya tatamboita mm. ndikati ah, moisirei password pai pafoni pafoni ini yangu iri free chero mari ndogona vatuma kuti ndai motenga naiko keshi kana kubhengi chichii mm. neyangu ndikati makuisa password wai why mm. nekuti ndo masure mandanga ndambovabatira chi vane mapictures apa ndaibika bvira vatosenderana manude pictures nemwe girlfriend wo kwete amai ashi kwete amai ashi saka ini ndobva ndavati chii ah, totaura takanselewa nalandroid pamba mm. paya ah, mm. zvapera zvapera its okay its okay nokuti ini andatovati ha ah, aziva kwake aziva kwake mm. saka from there inini ndobva paita sekuru wangu aanzi vastroke ndobva ndati vati emergency saka vanga varara vari kubasa ndobva vatoti a ah, chii uye tisangane kumbari moza vati vakandikwidza bhasi kumirira kusvika ndikwiri bhasi ndikati vatumawo chikenini ndikati anditengerei chikafu chichi ndikavapa mari vakanditengera moza ndikavati manje hamuna hope chiendeika kumba munarara bvira ivo vaida kumeka shuwa kuti ndaenda ivo It was um, 23 November gore rapera. Okay. Ndo gore rapera. Ehe, ndo pavatosara vachita sei? Vachienda kunani? Kuna mai. Kuna mai vakamanyomba vanopfeka hembe dzavo. Ndokupfeka saka zvakazoitika ini ndoti ndichidzoka manje ndiri kudzoka ndikuwana achipa basebed vaya pandati ndakatenga ngebasebed eh, eh, matres ndo yairi yavo ndoona ah, hapana basebed chichi hembe dzangu dzese dzanda ndavatengera vakatora zvese nefoni ndandavatengera foni imwe smartphone ah. chekutanga chinhu chandakaita kana ndakafugama ndikati mwari ndibatsirei makanyatso fugama kufugama chaiwo ndati mwari ndibatsirei because the answer was very open yekutoti munhu adi because zvake zvese ndo zvazvisimo mapoto chichi vatuta zvizvizvi vanhonga nhonga ndikati ah, mwari ndibatsirei ndipei kushinga handidi kurwadzirwa munhu mm. mwari mandigonera mm. chandakaita ndakabva ndakiya do ndikaenda kuna landlord vane takshop vamba ndobva ndati ah baba makadii titomurisana ndikati ah baba munamboonawo baba azvizvanzi ah ndezvimadhisi ndikati ah baba zvaitika ndati ndichipinda mumba umu ndaona mumba musina chi hembe dzangu hembe dzawo dzese kanzi ah saka imbavha baba ida kumhanya mhanya kuti makabiwa ndikati ah baba hakuzi kubiwa mm. uku kutoenda kwekuti munhu ave kugara samwe bhozi vatuta zvavo zvese mm. zvangu zviri sefi zvirimo chavakangotora zvazviri zvandakatenga saka ini chakazondirwadza ngati ari ah, munhu haafungi otora zvangu zvandakatenga achiendepi mm. nazvo zvake agona kutora apa agona ondisiya asina onditaurira ati munhu aitaura kuti ndabvira chikoro eh. but eh, hapana chakamhanya mupfungwa dzangu takamhanya kuti adzokera nanani nokuti ndiye munhu waigara achingoisa maprisco mm. ah. saka baba vakatsamwa landlord ndobva vafona inini ndaivafona vasingadai rifona ndobva ah, vaona kuti ndiya landlord ndobva dai vasvika mukupesvika mzee haa asi vanhu mudhara pana zvakangoitika ndakugara kupi kuchitungwiza just like that eh, ndakugara kuchitungwiza chichii zvazvadii apa kwaiva kunyepa ivo vari mudhlenvi tingori padhusi nepadhusi saka ini zvandakaita mm. ndiyatinono ini ndinoda hembe dzangu taura taura ndaive pie ndikati ah, munhu uyu ndakagara naye chimuitira zvese asingaasina chaanacho mm. ndikatambura kurarama imwe life isiri yangu i tune myself eh, kuzvidzikisa eh, to suit eh, kusuta mm. situation ndikati awel ah, ndaenda kupolice ndikati aiwa ini mutemo ndouziva because kubasa ndobva ndaenda kupolisi kusvika vapolisi paya ndoudza mm. ah, ini ndandichigara nemurume soso akadai dai sati ndati ndichibva kumba ndovana aita sei atama atama but kutama kwaita atuta nehembe dzangu chandiri kungoda ndoda foni yangu nehembe dzangu dzadi iye angu handini mm. naye mari nayo unoona ndikati ane mari dzangu chero ndingada kuti mari ndakamubhadharira mari kupi ndikati ano ndakazviita nerudo Eh, ndizvo. A- a- handifaniri kuzviti chini pamari yangu but zvehembe handina hembe yangu yaanga azopfeka umwe day mukadzi uye achada kuipfeka nditi Kuipfeka, eh. iyi ndigosangana naye ndomuona akapfeka hembe yangu And Zvozobuda. hazvindiitiri zvakanaka ndikati afine ini ndiri kungoda hembe dzangu zvaka saka tomuona sei saka zvakaitika mapurisa akaona vachifunga kuti achadzoka ndikati havapo vatiri kutogara somewhere nei nyaya haitani kubuda e mm. saka vandokubva ndavafonera manje ndokubva daira foni ndikati handai ah, ndichingokumbira ndikuonei saka vakauya vese nomukadzi uya mukadzi uya akamira nechekuri ndaimuziva hangu ka pamapictures eh, eh. saka pa ndakazomuona manje semunhu waunenge seipapa ungoti tititilda uzovaona unongoziva kuti eh, mm. saka ah, paya patava kuita sei mukadzi amira nechekure ndikamuti aiwa amai svikai padhuze munga wazofunga kuti vakutaura dzimwe mm. ende tikataura dzimwe ndoda kuti mutaure muchitonzwa because hapana chiri kushamisira pamunhu mm. we share this man saka musatya mm. handaitove fit for everything ipapo ati ah, free to come zvenyu musazvinetsa musa saka iye aive nekakutya ndobva amirira nechekure ndikati no come close handirume nini aifunga bamwe munomutira mese ndobva asvika paya pa ah, saka wotaura kanzi "Ah, no im very sorry ndikumbira ruregerero zvakaitika ndeava manje babasha pane zvakaitika asi zvondofunga inini Inda wafunga kuti ndongokuita yakadziva mumese ah. ndaitarisira kuti handiri kukuudzai pfungwa dzavo hanzi ndiri kuitira kuti ndaindichifunga kuti patinogara kumba uku ndikutsvagira imwe rumu kuti mwana ane rumu yake mwana yake saka to be honest tete tilda maza ndakaita ndaiseka nechomo ndikati ah mari retara nezvababa ashi here mari rate rate here ndobva maza takarumwa nemosikito tiri panze tichitaura nyaya iyo ndobva ndati ah o oh, saka magarira aya ime muchiita seiiwanrumamurumwanruma tatakamira pateminasi yeah aiwa ndinoti kumba kwamainzi orit akugara vaiti ndototi umwe ugara mimba yake umwe mimba yake saka ndobva ndavati muri kutambira mari inozokwana kutichengeta vakatsito eh. by that time wavaa nemari choma zvanzi hatongokuchiyanisai mari saka kuti be honest ndakati handii kuvaofenda rega nditi wo oh, ndozvamafunga its okay zvikanzi ah ndikati ya ah, chinhu chandaichinyanyisa kuda nere chandanyanyisa kuda nere mm. inana noripota wamapurisa mm. nokuti mubviro wenyu inana otukana nemakanganisa eh, handisi kumhangarira kuti ndiri kukudai beki but ndoda kuti muexplaine mapurisa nekundidzorera chi hembe dzangu nefoni yangu chete imi mm. moita muvoni yeah. zvikanzano usadaro chini ndiro ndikati aiwa ndoda hembe dzangu zvishuwa vakabva vauya nesecho yakabereka hembe dzavo vauya nehembe sa vauya nehembe vaisiya foni zvinoita mwari foni yavakasiya iya mamu nemameseji ana kudhilita because vaisatarisira ndovatorera vaifunga kuti ndichanzwa tsitsi sinzi vaiona ndichivaregerera zvona ndikati aiwa this time bring my foni Vandotora foni yangu saka sezvinei ndita go through chii yangu foni ah, ndisingatombofungiri ndikati ah, obvious munhu ane akadhirita ka ndikati arikeza nditoisa line rangu ndidii ndindiwo mameseji ndiona mune mameseji zvinoita mwari nobva ndoona pane meseji yairi kufoni text yakasendewa kuti mama maona here mari yatatumira neko keshi tisu vane wani vachangotanga kugara panapa one ndobva ndatoti ndatobata kesi saka ndopa ndo mai vacho saka ndobva ndatora nhamba dzamai vacho ndobva ndadzokera kupolice ndikanoti a ah, munhu uya ndamuwana paanodii paanogara saka ini handinge aite inini sezvo nyaya iri kumutemo ndobva namapurisa afona mai vacho vakati eh, pamba zvaita sei vanhu eh, kumapurisa munogara panhamba hanizve havotaura nhamba hanzi ndekupi hanzi glenview three ah, zvikanzi pane vanyowani here vachangogara murume nemukadzi zvikanzi ee eh zvikanzi haorit tiri kuda kusvikawo pamba penyu ako ah, kanaka akangoti ha ah, its okay taida ngoziva ndi muridzo wepamba ipapo ndokusvika ukazoita mapurisa mapurisa asvika kuya ndokubva ava vadi uyu mai ashe ndokubva ati a ah, havamo vabuda ivo varimo vanga varimo mapurisa hameno zvakangoitika vakati varimo vana vanga vakauya vana carlos nabairvanga vakauya vakatanga kuuya kwandiri vana vaitoramba vasingadi kuenda kuna mayashi vakatoda kugara namama ava ah. saka vachitori vari ikoko vakugara vese namayashi vana naniwo vatora ndichitongovabikira ndichivagezisa ah, vana havanachiivo no kwete kuti zvekuda asi ndoyangu apa murutora vana vake Zvainzi Murutora fatidza. zvese- apa munhu akutiza mwana aichema mazuva ano aichema saka kuchema kwevana ndokwaendirwadza kuchema kwe- imimi kwevana. hamuna kugara maita vana mese Ah, ah, hatina mbofika tatawana Eish. aende vaudza kuti hangu ini zvemwana kwete Handisati. since tataita ndaita accident saka ndobva achi vanhu vaichema ndikati ah but vana handina zvandivovarangira handina mhosva nayo mm. so plus ndaida kungovaratidza kuti chinonzi mwoyo wakanaka chi vana ndovodya ndoti achiendai kuna amai nababa hanzi hatidi todaona tv tiri kunongeti aiwa endai kuna didi handipo saka kuvana ndaita chitsotsi chokuti nditi handipo pane kwandodaenda ndozoya ndichikutorai ndokuzoparadzana kwandakaita nevana saka mapurisa ndobva vapinda vanhu ah, mwana ari mumba ndopavatotorwa nemapurisa vaenda navo ari mumba akawanda pai akagara ari mumba vaigowanda pai muhane room muplan saka ndobva vadii saka vadai vaendwa navo paya vana vava varipo vana ruzviona baba vako nekurudzwa nemapurisa saka vatonzi saka ndoona vava kundifonana ndasungwa nemapurisa nenyaya yachichi ndikati andakakuudza kuti endeitokanselesa chi mm. nyaya mukaramba ndakuudza kuti mhosva mumapurisa yaita se hairuwe mm, ah, taenda kuya ndaenda ini kumapurisa kuya ndasvika kumapurisa saka varonzi bvisa bhutsu kuti uende kupi masozi ndifunge kuti ah, baba vakangorara nebasa ravo iri ropera futi ropera futi senge zvakaitwa last time saka ndakatotaurawo nemupurisi wo zvokunzwisana ngoti kubasa kanda mm. ndoziva kubasa ikoko handikutaura nemupurisi ndangotaura naye ya ano musadai musadai chichii kanza mune shuwa because nyaya inonetsa tatanyora ndikati aye ndinzwiseiwo mm. ndobva vandinzwisisa mm. ndobva vaita sei havana withdraw zvikanzi inonoperera kupi saka vakatonzi vabvise mari it was much better kuti vabvise mari kuti vagoenda kupi basa vakanobvisa mari koti kuya vabvisa yeah. 45 vanga vanzi sikist vakachema chema hmm. ah, ndobva mukadzi wacho achitoripo iye hmm. neadzvanzi yacho imwe isina kuuya yemurume yemurume oh, hmm. saka ndobva taita sei tabva ikoko taparadzana aindapinda mutown neadzvanzi yacho ndauya tapinda muchikenini iyoye pano paconstruction andamutengera chikafu chichitoita nyaya taparadzana tadii zvikanzi problem ndikati ano ah, don't worry nezvezvozvo zvakatoitika zvakadi zvakapera saka pakamboita time ava ah, ari kuti variko vakutanga kunditextra vanaye nini vanotextra chi so pamind yaona anatsoona kuti ah, saka baba vanhu ndo vane problem chigemu chake chekuti uri kufutira urikutaura neuyu but nyaya dzavo dzavaitaura ndedzokuti nhasi adai kwete dzekutaura dzokuti chii ndabatira munhu uya ndamubatira chii mm. saka vaiti vakaita zvi problem vanochema chichemo chavo kwati as if ndiri sister yavo ndabatira munhu uya chii saka nechemumwe ndikati ah, murume uyo ari right right anoudzayi nini anoudzayi nini kuti ndabata mukadzi nemameseji oudzayi nini munhu wakatiza foti ini kunditiza ureva kuti ini handiitezvo eh. uyo ane faya ndiuyo eh. because nyaya dzavangu vanhu macomments avo vachiti a ah, pamwe mubedroom ane problem eh, ndo pamwe patati chida kunzwa kaipa papakuti ah, haana kana dambudziko to be honest enough haana kana dambudzikoakasikwa bo ah, problem problem hapana zvokutoti ndakatosvika pakuvati nhaimi baba imi kumukadzi wenyu chaicho anohurevei zvamunongoriwo munhu ari right ko chinonetsa chii ndopane mibvunzo nevanhu vakawanda katinopa mamunhuzvese tichiitira mm. nyaya yake mm. vanhu vachienda akungobatsa mukadzi nechikomba unabatana mukadzi nechikomba tikati no maybe vakadzi vese vari kunzi vakabatwa nezvikomba pamwe baba pane zviri kushota pane zvisiri kuita ini ndanatsoipusha kuti ndandisingatodi ngati ah, zvinondibenefita chi ndozvinetserei mm. one asingabvisirwa nasendi kana chichandoda chi but inyaya yekuti ngati aiwa i want to prove vanhu kuti vanhu ka vasafunga zvavo zvokuti maiti moto dololo eh, ndikati eh. no moto bho moto uripo asi kuti vanotonetsa ivo ava baba moto vanawo asi kuti dambudziko riri pamukadzi kutaura chokwadi ndakavaudza kuti mukadzi uye ane shaya aiwa ka hmm. not even mukadzi aiwa ndichingotara paside pemukadzi ivowo manje Eh, ivo vane problem yekuti ivo vanenge vakatodyiswa nemukadzi uyu kuti chero akavaitireika vanomoka asipo the moment yavanomuona kuti mveka vanenge vakumuda vakufunga kutoti dadi saka iniwo ndakazofunga kuti ah, kuda ane imwe style yaanovatambira chaizvo yekuti kuda iyoyo ndo yavakanzwa munyika munoti yokuti vanhu akatongoifunga inovakanganisa brain inotovavhiringa mm, iyoyo inenge inova ndokufungawo kwangu ndikati a ah, kuda ndo zvinovanetsa kuti ndo zvavanoda eh, mama still anoramba achitotaura neni dai mambosvika kuno nechemoyo ndega ndeinyiseka kuti ah, mama vane vachinditi nduye ndoya nepeji yekuti chii eh. but ina ana amboguma hangu kuramba kuti kaya vakati ndogona kuti vatumire chigayo chichiya handineunoona vato vakabhipa ndoziva kuti vakabhipa vari kubhibhira kuti something short kubhibhimba ini ndichitoziva kuti une basa remunhu ji iye zvino agoti transport but baba ashio mm. imive zvamuri ah imi saka there is something wrong mm. imi muri taura kuti amai vababa ashi mm. vakabhipa vachida mari dzechiga zvechi zvese munovaitira ndinovaitira saizvi baba ashi is also doing the same Kuna ambuya vavo amai vamai Ashe ainzi haa vanosiririsa vanorwara ndotoendesa magrocery ndovatumira mari yokurapwa ndoita se what you are doing to uh, amwene ex amwene eh. mai vababo ashe babo ashe was also doing the same kuna amai va amai vaashe ndakanzwa ivo vachidaro vachinzi hanzi vakastroka vaitonoka madaysivaivadzivaisabat vanochengeta even nanatsano vari kuchengeta eh, nokuti history ndainzwa vachitoti vaitogara nanatsano even hanzvadzi yavo yaenda ndakune chimutiro vakasara but ivo vanatsano vakasara ivo vachingochengeta ini kana nemwana wavo ashichero ndotengera mm. mainfomu complete chichitumira zvizvi ndichitumira kana nevana vanasitsi vavo vamwe variko kumusho ndichivapa okay ya zvakaoma chakaita kuti ndikutsvake all what i wanted to confirm kuti is it true kuti munhu akabuda akatiza akaenda makazongodzoka mukawana munhu asipo right Ende imimo semunhu akambogara naye why ari kuitirwa zvikomba nevamwe i think pavakadzi vese vakataurwa vese vakadzi vakabatwa nezvikomba except for you mm. imi makatizwa mm. kuti saka patatu pamwe patatoda kuconfirma kuti vakadzi vari kutizei asi pane zviri kushota here zvamaconfirma kuti ano ah, kuna atori bho zvese bho iniwo zvimwe zvandakambofungawo nambofunga kuti mumafamilies eh. aku family kwavo mm. one mm. toti mukadzi ane zvakewo zvekuti ane shave ane but mm. ivo vane problem kuti kutori neproblem kune problema kuti kune problem yekuti hatisounzi ndiye mukomana ndiye baba saka hakuna munhu anogona kumuchallenja kumuti mama wacho she so soft wo sezvavakangoita izvi ndinovanzwa tiri kutaura eh, saka havana nharo dzimwe dzai kuti asi vanonge vaudza mahwani wezvi kuti mwana angu siyana nemukadzi onai handiti asi ndozvonatsi kuti ava kava nezvavakaitwa kuti izvozvi vane vachitoti chero akati ndadzoka ka hmm. vanototanga onimax yeah asi baba ndichiona nerimwe side kakuru ndakatarira mm. ivo vane vavakamboita vamwe vakamboda kumbotuma vamwe kumaraini kwavo vamwe vari kusouth mm. taitaura paapo mm. tataurai naye ndaenda kuti tidzokerane chii nekuti uyu ndikuramba ndichindii ndikati ah, ini haukamu kuti vanoda kudzokerana neni ini mm. ndefoti vakambondibatirawo message mm. ini foni yangu yaigara paka ndichitovatuma na

munomunzwira tsitsi here munonzwa ka zviya zvokuti akauya achisheyawo nemi pro- muri kutaura kuti you still communicate Yes. handiti Mm. akasheyawo maproblems ake munonzwa kubatikanawo here kuti ah shame munhu uyu dei ndamubatsira kana kuti motobatsira to be honest enough ka tete tilde indiri munhu uya umwe wekutoti ka kuda inyaya yekuti yakaitikawo mulife yangu yekuti ndakarwadziswa okay. zvokufirwa izvozvozvo okay. ndotomunzwira tsitsi kuti ah, munhu une life yake uyu sei achiita zvakadai anodii dai atove pane imwe level mm. nokuti mm. now is fortful ndichifunga kuti ah, etfodfoga unenge usina kana kuti wave nechii chinobatika dai matove pane imwe level ndikati babai munoziva ndai ndaya ndatoronga kuti dai tanovaka tanodii tanodii mm. but ini ndakati ha chirwedza ndidzoke mamashure ngavachiita sei vaite nezveu but vakauya neproblem yavo vachichema chema kuti ndeka problem didi handitovapendurirafo pokutanga ka ndombofunga kuti ah, munhu yaari normal anoudza ini neproblem yake ndichichi anobvunza ini munhu wakatosiya anobenge but indoti aa ah, ah, munhu kuti ndimuonese light ka chirega ndinatsomukanzira because counseling ndakaita counseling ndikaita ah, regedza ndiudze munhu ndikati ano ah, imi mndakakuudzai kuti problem yemudzimai wenyu uyu mai ashe haifi yakapera chero mukaita sei imi chamungatoda imi kuti mutsvage rubatsiro sei kumachechi uku mm. muende muwane rubatsiro ini chandinge ona rubatsiro rwavanoda dai vaitwa zvana kurutsiswa zvekuti udyiswa baba vakadyiswa nokuti pamba patakatanga kugara mm. vanhu vanotaura kuti ah, nhai mainini manga muripi baba vaiti vaenda kubasa mudzimai waiva aisara achipinza chi zvaipinda izvozvo zvakataura nemwe friend yavo futi yavaishanda nayo mm. vaimupa muriwo kakuti unoisa vaisiyana pamajuti unoisa muriwo kumba aitosiya muriwo zvese nokuita baba mumba imomo saka ndobva ndati ah. saka vakauya neproblem ndotovabatsira no imimi dai mabatsirwa ivo vachingotaura ngoti a ah, mama vangu vanoda iwewe hanzi mama wangu vanoda mama vanoti dai isu tinoda iwewe nanasisi vanoti tinoda iwewe wakarasika mama nanasisi ko mm. iwewe unoda chii pane uchiona kuti munhu anonyara kuziva zvinhu zvake zvaakaita kuti noti pamateksi ka unoona ani achisa zvimaloving zvimachi i don't respond to that chero ndikaisirwa kalove sign kachichi i don't ndoignoise eh, kamoyo i ignore as if anachi ndoto kana kutobva offline yeah like manheri vavandisira message ndotoisa kaika love chichichi ah, murundi wana tete tilde tichi vachitire kuti zvandakuona to be honest ona kundipusha ndoyatoisa pushombe ndaona tete tilde kuda varoona kuti da mungavabetserawo here kuti alright kuti iye paari kukutaura kuti taurai na tete tilda ari kudei ari kuda kuti mubatsirikane kuti mudzokererane here imimi kana muchitaura naye muri kuona brain dzake dziri pari sekuti ndichidzokerana utoanatsoziva unonatsonzwa kuti ine amsori ndoziva ndakakutadzira saka zvokuti mudzokererane kosori ndei amsori ndoziva ndakakutadzira enda kuna tete tilda utaure zvese zviri pamwoyo pako ndakakutadzira yeah but iye pachake akambotaura kuti Let's get back together. Kakawandisa. Zvekuti chero vari papa muchitovabvunza kakawandisa. Alright. Okay. Alright. Anyway, what I'll do eh ari momo. Mm. Chamboti mumboti excuse mbichana mm. ndimbotaura naye. Mm. After that ndozotaura nemese muritu. No problem. Anditi. Mm. Alright. Thank you. Amaita basa sisi.